Lubok lok, wun ori wuti nining? Dong lubok lok peko tye ba okano ema ocako kati ki lok mogo. ma turo twero pa wan lukwat cet. Dong okano en ma gitti awaye ni kwoto gin marac mada. Eh? Ci an pe aniang ka ma gin ti anongo iye lokki eni. Oo koko an pud aburu mot. Eh? Pien tin dok iwaye nino madit botwa ka eni. Ci an awaye ah ngo ma ti atimme? Eh? Kare ma dong aneno gin Ukano ema ocoyo, ma kun turo kwede twero pa lukot cet, ci awaco ni, No, no, no, gin eni pe twero kato. Eh? Kato nining ma nongo wan pe ogamo iye lok? Hmm? Ma dano mapol tye ma gin ngeya atir ni kwot obedo gin ma pire tek. Hmm? Dong lok ma Ukanogi ocoyo tika man. Me acel, Gin tye awaci ni kwot ocet malongo i nget laco keto keny. Winy loke ba. Ma nyuto ni ka dong in ka igo calle, eh, dako ki laco dong obuto woko. Eh? Ca abongwen me dyewor ba. Ngatu moni myero obed dok ka paro dude ni "Ah, an kong gin ango? ci dako tu mwon atilari cut ting eh a in laco myero dong in a ca abongwen me dong a ikworo ci atoko ako ki ganga ako ako pe dang amiri keny dong i kinwa oketo ko tyen pi kwot ocel meno lok ka joni me acel nama aryo ma joni tye awaco ne ni amono ni kwot ocel i cawa me cam kwaro giwacci ki ciran ni ni enone ni bene kelo ket keng pud dok adugu cen okan ki mono niang lok me cam kwaro kita cam kwaro keru pa cam kwaro gi niang maber pleca ma wora bulu lwongo ni wora Kit an oworo akato kede ni dok in dok ibed dok atam ne ojo ne bada onongo tye nining eh kong dok onongo in dok icul te iryoko adada ne onongo kare wun te wun tim dano ni wumito tim dano ni pi iwoto ki cet an awaco mere atir kumeno Mwocoko labongo bene ayela mo wek nongo kumi otuk i gonnye oko liweng. Namba adek, gin wa ene kwot i ot amaro mene ene cik pe ye. Ni ene macalo culture ma mwa wan onge ni ene wan ogwero iye good. Ento lok me kwot e cam icam kwaro. Ki dong lok me kwot cito i kaburu wun tye wa ikele ayela mm, ene pe wa ye. Dong wek atitiwu. Me acel, kwoto obedo gin ma wan walwongo ni holiday. Man yweyo ba, ineno, holiday ma pe ngat otem tuko kwede. Mano holiday ma ngat mo ni kom tye ka miyo idi ni in dong i cawa ni myero iywe. In imito ilweny iye pingo? Holiday-na. Me aryo Man gin ma science, eh, wan wakwan science ni waci scientifically proven ni exit me jami ma tye i komi omyero bed akato ki woko, mukene kato ki i kwok, mukene kato ki i en maditte ni, mm, en leb mo lwongo ni long cold-li, mukene kato ki i short cold, jami ni en omyero bed akato ki woko. Ineno? Eh? Inen, man dong okan tye ka coyo ni ngo? Bideyo ne ni dok kot tin tin ame nining eni? Ineno en kit lokke gini eni, an awaco jwi ni wek an amake amaka wiye ko. Wun wuwaco mere ni an abin agine abed botwu ka eni. So aneno en ahaa eya kamera na doo kamera tye ni oneke. Ento, pud an aye dwogo cente lok eni. Lok ma pire tek, pe wan omito ni twero pa lakwot cet gitur. Kwot ocet ka in idi, wek atitwu dong citori. Tye latin dako mo ocero i gin ma mono lwongo ni date, man cuna me acel ki gi eni, man cuna, acaki pa cuna. Dako-nu ocito gin kede awobi-ni dong gubedo ki wi meja gikeligi cung cam dong. Ingeyo gin nongo en con-na pud me, me, me wi atini jemine weng ikayo inyeda inyeda pe imito cam maber. Eh? I- eh, Kun ki gang nongo ilwoko cingi o ini icamu ma dok bene inango wa otwengi. En obino dong i- i gine dong kany dong ci ka cubo ringo mo mot dong. Cubo ringo dong ah da yeng oko kun kec tye ka neki. Mm? Ineno? Dong Latin nyako ni cani wanaka nen kar tye akanyo cel. Obedo ka reso rama. Miyo tero king king king. Cet bino nyako ni bedo diyo wi ceto. Cet bino nyako ni diyo wi ceto. Nyan nyan odiyo wi cet. Oo kenyo nyako ni cwale cwale wa ingo. I ot yat ba. Gilwongo ambulance ire. Daktar ocito onongo ocito ocelleko i latini ma omako cin iyegi nganga gin weng pii cupa aboro ma kiketo woko ci gony dong yamo ca ma nongo dong ojokkeo ni mm? ma awinyo ma dong gitugo dong latin atuga cen mo ma lati da- latin dako-nu obito abita eh? guromo i ot yat oko weng Ci meni eni nyuto ni kwato ber. Ka ibedo me lakanyo kwato ni tap in wod ot yat. An awaciwu lok en okano tye iwaci dano pe okwat cet. In ni pe pe pe lok matye. Me aryo, eh, kwato man ni eni man me icam kwar. Kwato ni eno ni no nyuto anyuta ni in dong kumi dong oye me bedo bedo bedo agonya. Ci in dok in dok ibed do cam kwar dok ibed dok atamo pi terigi dok ki ngangagi. Eni nongo nongo kit cam kwar panga. Dok bene giwaco iwaci atir wa i buru ma shit pe oa iye nongo buru nongo buru buru malam ma mon ngeyo lok ene maber an gera ko mon aye dong lok mukene an tye ka lok ni lukwara aye otito ba kwat shit adongo aye gutito ma dano keken tye ma ka okwara akwara keken kwan owoto i ken muni kani jwido eh Mono kwato ki kwato ma ma iwa idwilo iye ca ayeja. Ka ingeye tuki bang onyero cut. Eh, no jo ma ingere weng igi yom. Ine, ci iwa idang po kwat cek. Ah, man en pa ngagi. Dong dano ken ci kwato cet ma cete loko ko be aloka. Eh? Iwinyo wa itye ka boko lok eno ki cet. Eh?

Tye nyi mo naka aye okwaroka akwara i alup ma gibino i gen ka penyo ni opiyo tye kwen ogamo agama ki cek nongo nino opiyo pe aa oyweyo ko eh dong joni en aye waco wan pe gikwat cet ba gitye ka waco ni omyero kong wan ominigi notice ni wan dong wa iwero yamo kworo tye cityle papat kworo tye ma giywayo aywaya meno silencer Pe ibingeyo ka mua ki iye. Silencer. Ka dano obedo ma gugure o mot, mm, in pe ibi ibingweyo dong aroma me area aye dong nongo dong olokke. Aroma. Eno pe dong ingeyo kono anga mubolo bomi, kono anga mugoyo ngo, pe ibingeyo ca enoni. Mm. Ci weko Kwoto malongo tye, kwoto matino tye, kwoto aywaya tye, ki dong mukene ni dong bene mukene. Ki dong gin arac mere acel keken en aye ni pe gidiyo cito adiya pyem kwoto obed peke pien pyem kwoto kelo lok mukene. Ineno? Ka in ibedo me ka diyo cet ni wek dong in ikwot me balo yamo ki dano, nge ni in ipyelo i cuwali kenyo cut. Gwokke ka kenyo. Ineno? Dong, kworo pire tek pien yweyo tye iye. Giwek dano obed agonya. Eh? Dano kwot mere cet ka cwinygi ka wa ibe ituro du Okano tye ka waco ni amo ni wa ni ni ni ni ni wun lukot certe mukene ni myero wun wumi kong notice eh? Anga ma naka yam omiyo notice i lok me kwoto certe ni ah wun wun jo mugure kacokke kany an abe kwoto kun bedi ba wubed ready an abe kwoto anga atim gin en okano jal me giwek lok me bol obedi mm? Pe dong gidir twero pa dano o to the extent ma wa shit dong dano pe okwati. Mm. Ineno? Ngatu ma nater wa en tye ka camme. In i, i, i kumbedi cani lokke in tye angwe ngwe shit mo iye. In cam deki mot. Ka deki ni edek arac nyo ti cam men muranga ci dong meno megi en. Mene Prince wod ker tye wa en tye ka cam. An agik lok me kwot shit. Nga wa in idonyo channel wani tim. Mm. In kong in icam deki ni ite yat ka dong in idug kany. Ka in inongo ni lok man en lemo cwinyi meno megi. Eh, sorry yako. Eno lok pa kwaro kumbe odbingi tye atoro twero pa lukwat shen. Mane en ni pe wa iye. Ineno? Ni amon mon po beda kwaro ka ica me buru. Eh, ger dede en en pe ikwaro iye. Dok iwaca ti dano ni dano ma in de ibedo kede. Ki waco ti dano ka dong in ingweyo ngwec ci ateko kenyi en dong kenya pe mito ket ba. Eh? Ka in dong ingweyo ngwec ci lawoti ma nyuto ni wun te waye ni ka ngat mo okwaro eh keny ket toko. Eh? Ma nyuto ni lwak dano eni oli weng obedo ma gunyome ni jo nene man jo nene pe kwaro i odi gi adada ene. Ci ngatu mo ma odo ibedo i otte peke. Kono in anga? Kono in anga? Keny dong weng peke. Pien dano-ni weng ocel bomme ken. Ineno? Style-le bene papat. Hmm? Cet mukene lwiya lwiya. Ci in te diyo ni dano an an nong ka abed nining wek nong nongo gina. Eh? Kare mukene wek dano obed agonya ba. Dano obed agonya. Ka dong imito gidi wel petrol omed teko malo, ma nyuto ni lungwece mutoka tye ka wot ki tyen, kot bene luket mac tye ka talo ne, ngo mukene wel cukari bene omedde malo iwaco ni wabang gwana, ci adede ni gwana in ibang gwana in tam pe ibikwoto iye cet.

Oyweyo wek wubed agonya. Ineno? Wek pe ngat mo dok obed adye. Freedom ma wan tye kede. Eh? Giwaya ladit ye ye do okelo kuc. Eh? Okelo kuc dong kumbedo muduku dong pe. Cido adada ni muduku matin tin en pe wan ocel dong kikany. Eh? Ah, ah, la la la okano. Okano wun wun wek wiwu. So, Lok ma wun oloko acel keken ma an acoyo piny kany ma anongo ni oniango wiya, en aye lok me kwaro cet i ot amaro. Dong ni en oneno ni meno woro pe iye, eh? pe ber, pe in itim. Dok bene me aryo, ka dong in inongo ni dong odiyo ma pe itwero goyo cailenca, ci yute manok icit ci gam cim. Cim ma pe gigoyo dwong ata, in icito ci igamone i te yat ka moni ci in iweko lok gine, carbon dioxide, i dugu ki oxygen. Mani ene ni gin ma pire tek okano kwot ocet kun bedo en oweko yen tye ba muyeme ene lacen in tye ka camone tutwal in itamo muyeme nongo yamone ki kwen. Ka pe yam ma nongo wun wubedo aywayana i kin kin yo kenyo, eh, dano en ajwi wori cafari, gin arac ma an aloko pire lacen ca en aye i bac, en aye lok me kwaro i bac aye. Ah, ka kenyo dong neka, eh, wun oywa acet, ka ka ma wun oneno ni otuteu ma yam bedo ka wot aber, otim ber ki dano. otim ber ki dano. Ka yam otuteko, eh, Ma wun wunge atir ni Amoni a i caa-ni po elarre, wutimi wa ber, wuwek wa wawot cafari mo, pien ka calo ekar ca ma wan ocek kit gum apua kit ka, an nongo atiyo kit gum mwaka lib aryo ki apar acel. Nongo apua kare en pud yeyere pi ayobo gudi yo pa bor ki cani kare ma wan poko cam nongo tute tute mo ci ka in icwalo silencer in neka wa twore kwate malongo wek wange ni in aye itimo wek wacike wa ijal nino ma lacen twore juk mutoka ineno juk mutoka wek in ikwot ki freedom mi dok bene omyero wa normalizing lok me cung oko ci cit kwoto malongo An lacen ca acwalo vidio moni ka jo ma gine ngiyo peca tere tere onen peca kenyo. Acwalo vidio mo ma mono mo kwota akwota keken. Eh? Kwota akwota keken wun wunen kite mono kwota keken. Ci wubitye wuwace, wuu, dano kara tye agonya i wi lobo do. Mm? Lok me diyo dano ni cet pe kikwano. Tye jami mukene ma kum en aye processing. Pe bene an, ineno, an mere ka dong an acamo oko, dong pe ticca me waye ni olang in dong ogone kuman. Eh, tako wun ko winye kite ni, ah, gine, eh, keta ki nga nga gini, wun ogwenye ko kite ni, ci dong jami ma dong wun ono ni kum dong pe mito, wun dong ocwal woko. Kono bucwale ki i kwok, kono bucwale ki i pig wang, kono bucwale ki i lac, kono bucwale ki i en adite-ni, kono bucwale ki i silenca, me nongo megwu. Eni dong pe ticca. An ka dong koma dong communicating wa jal, Tugende is to go. Wan owot ka ma en owaco ni ka oa i kwok ci ee, ka kwok obino adunyo oko nyo acito alwoke o. Ka dong owaco ni Gas and Oceri, Kala Your World with Sadolin, Painting Competition, eh, meno en ni nongo wero yamo omyero iwer o weng kala mapat pat. Ci ka inen Kala Your World dong obino, in dong myero in iye obibino ma nining? Bom pa Russia kece bibino, man ni eni atero en an gitye abayone i lakanga ca. Mene ma obibino wi atir? Ci omyero in icalculating ki dong be ingi ka ma in tye iye. Ento aye in tye cer mere icuna ce cer mere ka wato cer. Cer cik dong ye ni ka ibe kwato dong ikwat nongo keni dong odonyo nongo dong iti wun idako i ot. Meno dong ineno ludok lawoti yoko dong okwato cer tok i kinwu. Kenyi eni ka dong ket ket i lok okene ento pe ni ni ikwato cer aah. Kani ikwato cer okana ema keny peke. Wa in bene tidyeko keto wun i min gin. Ineno, keny pe dano kworo kworo mo ma pe ibe ilokke eni pe owa i palamen ogak dong tin neno an dong alok iye ni. Pe amito awiny ni dong lokke kaki lokke eni o i palamen me two twero pa dano an aa ko ki kany abino ayubo posta na pien pe aye pi lwakka. Mm? Lukwot cet madongo an angegi. Digul ke an angegio pe dong akwano mere nyinge akwana. Ineno, members mukene dong odonyo kumeri forum ka en. Ma an an amoru. Anyway, dong kong kit eno. An dong aceto. Wek dong ka acel ci tim gin okene. Okano ema loka ni dong u- atamo wun niang maber. Wun jo mubino. Aneno dano mukene tye ka coyone ka eni. An kom ah, kombedi do atye i pulan me kwoto. Aha. Ineno?

Scott laker ojungo i nge gin gin kwato gire keken gin tuku waco man man eni meno good feeding ineno aa anga dok ene ooh filda tye wa an dong akwot life aa ce eeh filda an dong angeyo lok ki an dong amiyo idi in aye icung piwa dong tin do eeh Ineno? Co lok tye o ka maleng, aneno tam pa lukworro madongo gukati bene kede jo ma tye ka cung ni lok pe okano emagi ni dano pe okwot cit-ti, pe giye ni ayela dong pe. mm Ineno? Aa, lok-ki eni, lok-ki twero pa lukwot cit myero gigine ba, walweny iye ba. Aa, dong ka in dano ma itye kany ma in inge ni in tye ma gine, aa, Omyero in inge ni wan omyero wucak yubu t-shirt pa lukwaro. Eh? T-shirt ma nongo kicoyo ni twer pa lukwat shirt omyero gigwok. Eh? Wek diki ma pe dok ema gi dok bino adonyo ka yel wi wa lok me kwat shirt. Ni en one ni an tam nongo ka agiko kuman pi an ki pi wun mo bino wun lukwat shirt yo weng mo bino kanyi. Dong kong kit eno. Wa dugu cen. Tim ber icen subscribing ka boko lok. Ka boko lok.